Gyda datblygu'r curriculum, be oeddwn ni'n deimlo'n bwysig um, oedd bod angen i pawb gael dealltwriaeth o pa gyfeiriad oeddwn ni eisiau ei gymryd. Uh, a wedyn, da ni wedi sicrhau bod ni wedi ymgysylltu ar bob cam o'r daith uh, reit o'r cychwyn cyntaf. Dwi'n meddwl bod yr ymgysylltu um, efo pawb sy'n mynd i fod ynghlwm â'r cwricwlwm yn hollol allweddol. Mae o'n gwbl newydd i bawb, mae o'n newydd i'r plant, i'r teuluoedd, rhieni, um, i'r athrawon, i'r staff um, a pobl sy'n arolygu, mae, mae o newydd i bawb yn dydy, a wedyn um, dwi'n meddwl bod o'n holl, holl bwysig, a mae o'n gyfle gwych i weld beth i diddordebau pobl, yym sut mae pobl yn teimlo am eu plant nhw'n dysgu neu sut mae'r plant yn teimlo maen nhw'n gallu dysgu orau yym a mae'n mynd i sbarduno pethau dwi'n meddwl yy mewn cymunedau. Wel, oedden ni wedi trafod efo'n gilydd hefo hefo gweddill y cyngor ysgol am sut fyswn ni'n gallu gwella nhw a wedyn fyddwn ni'n meddwl fatha be' 'dan ni'n gorfod neud efo'r cw- efo'r pedwar diben, a wedyn dyma'r petha oedden ni gor'o' neud a dyma be' ma'r plant yn licio felly oedden ni'n me'wl fyswn ni'n gallu adio rhyw fath o betha fela i'r posteri. Yndi achos dwi me'wl yn y gorffennol dach chi jyst yn gneud yr un peth bob dydd ond wan ma' 'da ni'n ca'l mwy o amrywieth o betha i neud, yym 'dach chi'n ca'l gneud fatha pethe gwahanol.
Dwi'n gweld o'n dda bod ni bod ni'n cael dysgu yn gwahanol sut oedden ni cy- tro cynta yn ddod yma. Mae o'n jst mae'n dda bod ni'n cael fatha neud be' 'den ni isio neud ag ŵan 'dan ni'n dysgu a ga'l hwyl wrth dysgu ma'n even gwell oherwydd ma' plant yn licio hwyl. Wel ma' plant de- yn grando mwy definitely 'wan. Yn fy marn i, y byd tymor hir i'r disgyblion hefo'r cwricwlwm newydd ydi dysgu am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw rŵan, em, a datblygu, em, y sgiliau maen nhw angen rŵan, ac ei wneud o mewn ffordd sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae gofynion y pe-, em, y cwricwlwm newydd, mae'r pedwar diben, mae'r hyn sy'n bwysig, mae'r meysydd amrywiol, mae o i gyd yn dwad mewn un cylch cyfan, yn bictiwr cyfan.
Marn i am y cwricwlwm ydy bod o'n gyfle arbennig o gyffrous. Mae o'n newid aruthrol a dwi'n edrych yn ôl ar yr addysg ges i ar hyd y blynyddoedd a mae'r plant sy gennai sy'n hŷn wedi dderbyn a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'r mab fenga gael bod yn rhan o'r datblygiadau yma a'r rhai hŷn fel byddan nhw'n tyfu hefyd 'lly ac dwi'n meddwl bod o'n cysoni pethau Falla mae o'n rhoi statws i rai pynciau, rhai meysydd, falla oedd ddim yn cael cweit yr un statws, a dwi'n meddwl bod o'n gwbl allweddol yym bod ni rŵan yn gweld pwysigrwydd agweddau lles, yym agweddau iechyd, yn dod ochr yn ochr â rhai o'r pynciau academaidd, achos fel 'dan ni'n gwybod, heb yr agweddau lles, yy wnawn ni ddim llwyddo yn y meysydd eraill, a mae hwnna 'di bod ar goll, yn y marn i, ers talwm.